Eka siku ra tolo ku ri siku ra vukhumen'we mawuwani kwala ka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu naswona hi tivisiwe ximfumo leswaku ri ntlawa wa Lipopo Poison lowu katsaka Benny Mayengani the President, Rhangani the Producer na Dr Joe Sherimani se wu vuyile leswi ku nga mhaka ya kahle swinene. Kambe hambi swi ri tano loko hi karhi hi kamba kwala ka swiyenge swa mabulo hi ku hambanahambana ka swona swi tikomba ingaku ku na vanhu lava va nga swi amukeliki ku va ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu pfukile Kasi va kona lava va swi amukelaka hi mandla mambirhi, lava va kombisaka nyanyuko kumbe ku swi tsakela leswaku ri ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu pfukile. Xivutiso lexi nga kona i ku xana i yini lexi nga va ku xi endli leswaku ri ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu pfuxiwa? Hi ta tsundzuka leswaku hi lembe ra magidimbirhi makumembirhi n'we, Benny Mayengani the President, Rhangani the Producer na Dr Joe Shirimani a va rhambiwini exitichini xa Munghana Lonene FM komba ndlela eka nongonoko wa Dzumba na Mina lowu a wu fambisiwa hi DJ Matt naswona ku ve na ku phahlelana Marieta kambe mhaka leyi a yi sele a ku ri ku xana ntlawa wa Limpopo Poison wu ta pfuka ke ene hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the president va vuli leswaku ri ntlawa wa Limpopo Poison a wu nge he pfuki hi mhaka ya ku Benny Mayengani u ti tirhela swa yena Dr Joe Shirimani va ti tirhela swa vona kasi na Rhangani the producer u ti tirhela swa yena kambe hambiswiritano vanhu va holova va tlhela va rivalelana ku fana na hi rona siku rero va kumeki va phahlelana mariyeta a ku lo sala ku va va twanana leswaku ri xana ntlawa wu ta hetelela wu pfukile ke laha beni mayingani the president va nga tlhela va vula leswaku ri sweswo swi ta bohiwa kumbe xiboho xexo xi ta tekiwa hi vurhangeri se hi ku hi siku ra vukhumen'we mawuwani se hi tivisiwile leswaku ri ntlawa lowuwani se wu vuyile leswi swi vula leswaku ri vurhangeri se byi twananile leswaku ri ntlawa lowuwani a wu vuyi nakambe kasi xin'wanyana lexi nga va ku xi endli leswaku ri ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu vuyile i timhaka ta ku fambelana na tipolotiki ha swi tiva leswaku ri beni mayengani the president va simeki vandla lerintshwa ra tipolotiki ra aadp lexi ku nga va ku ri xona xivangelonkulu lexi nga endla leswaku ri ntlawa lowuwani wu kumeka wu va wu pfuxiwa hi ta tsundzuka leswaku ri loko u ri eka vandla ra tipolotiki u fanekele u kuma seketelo kusuka eka vanhu hinkwavo leswi swi nga vulaka leswaku ri loko beni mayengani the president tanihi murhangeri wa vandla ra aadp va nga ri ku twananeni na dr joe shirimani va nga ri ku twananeni na rhangani the producer swi veka vandla eka xiyimo xo ka xi nga ri kahle hi ku eka vanhu lava faneleke va seketela vandla leriwani van'wanyani va vona i vaseketeri va dr joe shirimani van'wanyana i vaseketeri va rhangani the producer se loko va endli ntwanano kumbexani va va na ntirhisano sweswo swi ta veka vandla eka xiyimo xa kahle Kambe loko ndzi swi xiyisisile swi tikomba ingaku vaseketeri vo tala lava nga twananiki na xiboho lexi i vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post. Vaseketeri va Benny Mayengani the President, vaseketeri va Dr Joe Shirimani na vaseketeri va Rhangani the Producer mhaka leyi ve le ku twananeni na yona swinene. Xana loko va karhi va tirhisana swin'we vakulukumba lava swi ta va vuyerisa yini ke? Loko ho tsundzuka hi lembe ra 2011 loko ku vumbiwa ntlawa wa Limpopo Poison ku vi na ku cinca eka vunanga bya Xitsonga ku fika na namuntlha vunanga bya Xitsonga byi kumeki byi kumeka byi cinca hikokwalaho ka ntirhisano wa vona se ndzi nga vula leswaku leswi ntlawa lowu nga tlhela wu vuyelelana nakambe swi ta va veka eka xiyimo xa kahle hi tlhelo ra ku va va antswisa kumbexana ku tlakusa vunanga bya vona xin'wanyana xivutiso xi nga kona i ku xana Hlavu the Gupta u ta wela eka ntlawa lowu ke? Mina hi ku vona ka mina na leswi Benny Mayengani the president a va vulavurisa xiswona ndzi vona ingaku Hlavu de Gupta u ta kumeka a hoxiwa eka ntlawa lowuwani u ta va un'wanyana loyi a nga ta engetelela eka ntlawa lowuwani mina hi mavonelo ma mina ni vona ingaku Hlavu de Gupta na yena va n'wi dinga eka ntlawa lowuwani loko ho languta hlavu the gupta ku sukela loko a karhi a tirhisana na xiyimbeleri benny mahingani the president u tirhe kahle swinene se hi mavonelo ma mina ni vona ingaku swi fanerile leswaku ri hlavu the gupta na yena va n'wi chela eka ntlawa lowuwani loko ho languta dr joe shirimani i munhu lonkulu kasi na rhangani the producer na yena i munhu lonkulukumba Se na munhu lontsongo na yena wa laveka leswaku a va kona eka ntlawa lowuwa. Se ni vona ingaku Hlavu de Gupta u ringanerile leswaku a nga va yena loyi a nga va ku lontsongo na yena a nga ta kota ku nyika mavonelo ma yena loko va karhi va humelerisa vunanga lebyiwani. Leswi hileswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostroy YouTube channel.